Essalamu aleýkum mähriban watandaşlar, myhmanlar kimlerkä? Ýapyk binanyň içinde eli saýawanly aýlanýan dünýäde ýeke-täk ynsan Toýly Orazalyjow hem-de Nohurly gyz aýdymy bilen adygan Turan däl, Nury Döwletmyradow. Toýly, Nury, gepleşikde hoş gördük. Bizem hoş gördük Mergen aga. Tüweleme.
Hawa, e, saňa toýly e, tomaşaçylardan gaty kän soraglar gelip bolşaýdy. Şu adamlara SMS geldi ama. Ha, o, o. Ha, Şony okap bereýinmi? Anokap bereni.
Saýawanyň nirede diýip soraýarlar.

Barsetka nirede diýip soraýarlar. Barsetkam ulan Nazmat. Şeýle parkda oturýandyr.
Ullakan.
Aýt görüm galypsyň onda. Janyň sag bolsun. Nury nohurly gyz nädýär? Heý Nazman ýöräp dur. Şeýlemi? O Turanyň nohurly gyzy dämi ol? Ýok özüniňki.

bildirýär. TikTokdaky çykyşlaryndan taryhy görýänim bildirýär. Hmm. Onda tanymazdan başlaýynmy? Başlaýyn. Başlaýyn. Näme uly başlar kiçi işlere däýermi? Tapawut ýok.
Toýly. Başlaýyn.
Başlaýyn.
Başlaýyn. Sen Nurdan kiçi dämi? Eee, owan

Normalno ukalyas.
Aý daga mam ýedi sekiz ýyl aýdym aýtman birdenem başla başla diýip itik goýberdiler. Kim itdi?
Aý bally diýip bir. Şu bally toý gymmatlarmy? Şonda.
Onda bir sorag saňa toýly şeýle. Indi birinji tapgyryň birinji sowallary Milli Liderimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň kitabyndan, ýagny bu sowal Ile döwlet geler bolsa diýen kitabyndan berilýär. Kel bagşyň halypasy kim? Şu dört sany jogap bar. Şolaryň haýsam bolsa biri dogry. A. Amangel Gönübek, B. Garadäli Gökleň, C. Mylly Täçmyradow, D. Sahy Jepbarow.
Men-ä birinjini alýan. Mylla aga Saha Gazagym Kel bagşyň şägirdi-dä. Menä şu birden birinji soragyň jogaby oşa. Amangeldi Göwel.
A, Amangeldi Göwel. Jogap dogry. Berekella. Nury, saňa-da Ile döwlet geler bolsa diýen kitapdan sowal. Daňatar Öwezowyň bir aýdan sözi bar diýýär-de, meşhur kompozitor Daňatar Öwezow, Men goşgular sazyma şeýle laýyk gelýän başga türkmen şahyryny bilemok diýip, haýsy şahyry göz öňüne tutupdyr? A. Kerim Gurbannepesow, B. Gara Seýitliýew, Ç. Gurbannazar Ezizow, D. Halyl Kulyýew.
Şul soragda men B diýip Gara Seýitliýew diýäýsem näme bolarkaýyn? Gara Seýitliýew. Eý şu Gara Seýit, Gara Seýit diýip şoň neme döwürdeş şahyrlar da şolar. Hä.
Şoň üçin beýle diýip jogap beräýin. Döwürdeş şahyr bolýar. Jogap dogry. Hakykatdan-da Gara Seýit diýip göz öňünde tutupdyr. Indi astronomiýa geçýäs. Toýly we şeýle sowal. Ýer togalagynyň näçe sany hemrasy bar? Ýani ýer şarynyň näçe sany hemrasy bar?

Şeýlelik bilen hem Ýer tolagynda öň bir diýip bilýärdik hemra, ýöne Toýly Toýly işge ýene iki sany hemra goşdy. Hmm. Şonuň bilen üç bolýar. Aslynda ýene bir hemrasy bar, olam Aý. Ha, düşdüm.
Düşündin? Gün girenokmy o?
Gün girenok da şoňa. Ýeriň hemrasy däl-ä ol.

Älem giňişligi birnäçe galaktikalara bölünýär, dogry dälmi? Şo galaktikalar içinde-de birnäçe ulgamlar bar, sistemalar bar. Indi biziň e, ýer toglugymyz Gün sistemasyna degişli, Gün ulgamyna degişli. Astronomiýa geçen bolsa, mekdepde dogry, mekdep meýilnamasyndan aldyk soraglary. E, Gün ulgamynda da hökman ýaňky ýyldyz bar. Näçe sany ýyldyz bar? E, men pikirimçe şo Mergen aga 0 D.

Iň golaý ýyldyz-da. Gün ulgamyndaky ýeke-täk ýyldyz Günüň özi. Sag bol, berekella. Astronomiýadan näçe galdyň? Ikili. Ikili galdyňmy? Şu wagt ikili galdym. Bolýar, geografiýa geçýäs. Toreşka sana. Tutýan meýdany boýunça iň uly döwlet haýsysy? Dört sany döwlet bar ýat berýän. Dünýäde tutýan meýdany boýunça iň ulusy haýsysy? Sen biljek bolaly.
A.
Türkmenistan B. Russiýa Federasiýasy C. Eýran Yslam Respublikasy D. Watikan
Watikan. Latikan däl, Watikan. Watikan. Watikan.

Äý, ýadyma düşenok-a. Şeýlemi?
Gaty ir gutartdyň aýdýan-a. Ýaşyňy aýtmajak bolýaň welin-ä. Dabdamam kyrk ýaşdan soň galdy bolsa, indi men kyrk ýaşdan soň galyp başladym welin.
Allajan yzyny düzübi. Şeýlemi?
Bolýa.

Şeýle.
Pes bolmaly. Bu nakyl sen oýlap tapdyňmy? Berekella.
Çäpdi. Çäpdi.
Nury Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty haýsy şäher? A. Maşat B. Duşanbe C. Tähran D. Kabul Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty haýsy şäher? Maşat Duşanbe Tähran Kabul
Ç. Tähran. Ç. Tähran.
Nädip bilýäň? E, şeýlem kädip pikir edýän. Şeýlem kädip pikir edýäňmi?
Bildiň, berekella. Göreme. Malades. Ha. Onda näme? Birinji tapgyr muna tamam boldy. Häzir nesip edenden o siziň aýdym bolsa biriňiziň aýdymlaryňyzy çydap diňlejek bolup göreliň. Ondan soň dowam edibereris. Bolýamy?

Gepleşigiň ikinji tapgyryna başlaýarys. Ikinji tapgyrda ýene adatdakylar ýaly her haýsyňyza üç sany sowal, ýöne jogaplar ýok. Mhm, bolýar.
Wariantlar ýok-da, görnüşler ýok. Söýleşge. Hawa.
Magtymguly Pyragynyň edebi lakamy näme?
Magtymguly Pyragynyň edebi lakamy Eý, men-ä dogrymy aýdaýyn, Magtymguly diýip tanaýar. Ynha, ildeşlerem Magtymguly diýip tanaýar-da. Edebi lakamy Eý, dogrymy aýdaýyn, bilemok. Aldajak däl, bilemok. Ýöne Magtymguly diýip tanaýar. Şeýlemi? Beýik şahyr bolan.

Wagzy Azat eseri haýsy şahyryň galamyna degişli? Wagzy Azat eserini haýsy şahyr düzüpdir? Şol döwür klassyk şahyrlardan.
Aýt bilemok. Bilemok.
Wagzy Azat eseri. Bilemok. Bilemok.
Jaňa piçimden sorajagym dälmi? Aýt.
Ha? Geçäýiň-le iş sorag bileman. Ýok, bir jaň edip internetden birinden kömek alyp bilersiňiz ýa-da jaň edip bir öz dost ýarlaryňyza. Ha? Aý, borla geçäýeli iş sorag. Borla geçäýeli, bilemok, geçäýjekmi? Ha. Hiç kimden kömegim aljak däl. Edebiýatda näçe alýardyň? He üç dört. Üç dört.
Edebiýat molumyň şu wagt kellesini tutup oturandyr. Döwletmyradow. Näme üçin bileňok wagt adat diýýärdi. Döwletmämmet azady ýazdy. Şonuň üçin azadynyň wagdy diýmegi aňladýar wagdy adat diýmek. Döwletmämmet azady. Bolýar. Matematikadan näýildim.

Bäşi delini ikä bölseň bar. Ýa bagşylaňky diňe pulla bolýar, o plana göni manat ünte. Oturşymy näçe aýdýaň? Bir zontiň bahasy ne bolar? Hawa, bir. Iki, garaşyp bilemok ol. Bäşi delini ikä böl, bir.

Iki goşmak iki däl. Köpeltmegiň meni ikimi? Iki goşmak iki, köpeltmek dört. On alty bolýar.
On alty bolýar.
Hawa. Iki goşmak iki, köpeltmek dört. Deňdir. On alty. Hawa. Şeýlemi? Matematikadan näçe gelýärdiň? Dört.
Dörtlük.
Berekella. Iki goşmak iki. Köpeltmek dört. On alty.
On alty.
On alty olanok. İki goşmak iki. Köpeltmek dört. Deňdir. Näçe olýar?
On alty olýar. On alty olýar.
Hmm.
Iki ikiň goşýaň dört bolýar. Köpeldýäň dört dördiňem on alty bolýar-da. Mekdepde öwretmedilermi? Ilki köpeltmek ýa bölmek işlenýär, soň goşmak ýa aýyrmak işlenýär diýip. Onda sekiz bolýar-da onda. On bolýar.
Onda sekiz bolýar. Hä, on bolýar, oba, on bolýar-a. Ikinji tapgyryň soňky sowallary. Tapmaça. Saňa Toýnuşka. Bossan dagy maşgalada jemi bäş gyz dogan. Ogulgerek, Ogulşat, Betdir, Doýduk. Ýene biriniň ady näme?
Aýjeren. Aýjerenmi?
Aýjeren. Düşünmedim.
Haýsy Bossan daga diýýäň? Umuman Bossan. Bostanlar jemi maşgalada bäş doganmy ýa-da? Hawa, hawa. Hawa.
Hmm.
Ogulgerek, Ogulşat, Besdir, Doýduk. Ýene biriniň ady näme? Aýjeren gowy geçýär şu dag, Aýjeren. Ay Ceren, ay Ceren diýen aýdymmy? Gowy wersýa. Ay Ceren.
Şo gowy wersýa. Gaýrat et, gygyrma beýdip. Meň diýer öýjüklerim demirden näl. Ýene gaýtalaýan sowaly. Awa. Ogul gerek, Ogulşat, Besdir, Doýduk.

Nury, saňa şeýle tapmaça. Awtoulag ýary gije garaňky köçeden çyrasyny öçürip-söndürip gelýär. Ony beýleki sürüjiler görermi ýa görmezmi? Awtoulag barýar. Köçe garaňky. Hiç hili yşyklar ýok. Awtoulagam çyrasyny öçürip-söndürip gelýär. Beýleki sürüjiler ony görermi ýa görmezmi?
Görer.

Görmez.
Äý men margat edýär diýip düşündiňmi?
Sen margat edýär düşüneňok, sen özüň margat edip otyrsyň şo. Nurjan. Öçürip söndürip, söndürip öçürip. Ikisem şor manyny aňladýar. Öçürip gelýärler. Bilmediň. Onda näme? Ikinji tapgyrymyz tamam boldy. Hormatly tomaşaçylar, häzir myhmanlaryň ýene bir aýdymyny diňläliň, gaýrat ediň.

Mähriban tomaşaçylar, siz zehin bäsleşiginiň üçünji tapgyryna tomaşa edýäňiz. Myhmanlarymyzam Toýly bilen Nury. Toýlyşka diý ho. Toýlyşka diý ho diýen maýda. Toýlyşka, Toýlyşkany näme bilen tanaýar adamlar? Zontik bilen balsetka.
Aý garaz. Tokaý otly at gazanma. Indi üçünji tapgyrda sowallarymyz. Ony teatrda öwrendim men. Teatrda 17 ýyl işledim-de. Seni teatrda-da işletdilermi? 17 ýyl, hawa.
Haýsy teatrda?
Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry. Näme bolup işlediň?
Aý, sahnada çykyşam edýärdik. Ýok, näme bolup işlediň? Obýawleniýada dişçidik.
Ýok, näme bolup işlediň?
Çündemi? Hawa. Bagban näde? Ýok, bagban-a däldi. Garawulmy? Ýok, garawulam däl. Dežurnyý elektrik bolup işledim. Ha, nobatçy elektrik. Hawa. Görüm, başyň çykýarmy tokdan zatdan? Hawa, çykýar biraz.
Ha, şonda bir zat edip tok uran ýerler bardyr, dogrumy? Bora, dogry, dogry. Şeýle diýsene, näme ben nädip düşündirjegimi bilemok. Hala bolmasa goşasyna toýuş gara arasynda

Serýozny aýdymlar aýtmak. Olaram eder nesip bolsa ge. Öň etdim-ä Mergen aga, özüň Hawa. şaýada. Hawa, özüm şaýat Hawa. böyle aýdym aýdyp gidýär. Hımm, şagalaňy edip sowýardyk. Şagalaňy edip Bir sowýardyk. adam at dakýardymy şonda? Şondamy? Ha.
Ýa at dakýandyr ol saňa aýdanoklar da. Şeýlemi?
Hawa.
Bolýar. Nakyllar, Atalar sözleri, Paýhas çeşmede atly kitap bar, milli Liderimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen çap bolan. Türkmeniň gadymdan gelýän bir atalar sözleri bar, nakyllar bar. Suratlary, sözleri birleşdirýän bol, şol nakyl ýa-da atalar sözi emele gelmeli. Toýly. Dowam.
Başdan.
Toýly işge. Başlangy. Başlaly.

Beýlekeý duşman däl-de saňa gowulyk edýän adam kim bolýar? Dostuň.
Dost.
Dostuňam diýýär.
Ýalňyşyňy düzeldýär diýýär. Hakyky zat-da şo.
Hawa, hakyky zat ana.
Duşman syryňy ogurlar, dost hataňy dogrular. Hawa, hawa. Türkmeniň ata-baba eýlän sözi bar eken. Hakyky zat. Ananda Muňa toýly iş gedeýär, saňa nurly iş gedeýärmi, ýa Nurjan diýsek bolýarmy? Aý bolýar. Allan sen oka. Başlaýas. Man. Man. Man diýmek. Man diýen iňlis sözüni Nury man diýip okaýar. Man diýmek näme iňlisçe? Iňlis dilinden türkmen diline terjime edeňde, man diýmek Öyle geçer. Doga.
Ne mi?
Doga. Doga.
Ha. Endi Türkmen çok aynı. Doga. Doga. Doga. Doga. Doga. Öyle. Üçüncü söz oku. Not. Not demek ne mi? Ey bir garip belli. Yok.
O not değil. Not.

Adam diýmek. Hawa. Adam doga. Indi not diýmek hem däl diýmek. Indi bad diýmek näme? Düşmanlar näle bolýar? Elbet bolýar. Hawa. Bad elbet diýmek. Indi goşýar. Adam doga elbet däl diýär.

Sebäbi bumerang däl diýýär-dä. Şoňa gidýär-de, yzyňa gaýdýar diýýär. Şoňa gowy isleg etseň, gowy zat geler özüňe diýýär. Erbet isleg etseň, erbet zat geler diýýär. Hemme kime saglyk, gowluk, bagt islemeli. Hemişe. Şol tik tokda eliň zontik aýdym aýdýan wagtyň näme üçin aýtmadyň şol zatlary? Eý um agal oýun da oýundy da o. Bolýa.

Kim akyllyrak?
Akmak, akmak. O zalçykda çykanda her kim şony ýaly pikir etdi. Klasdaşym jaň edýär. Eý, agam sen janyň sagmaý diýip. Gowy diýdim, görüber diýdim. Teatr oýnaýas diýdim.
Bolýa. Akmaga diýýä näme? Nury, akmaga diýýä feýs näme? Feýs diýmek näme? Feýs diýmek ýüz. Ýüz. Adama diýýä ýüz näme etmeli?

Niweždowara aý şu nemede o zat bolýada niwežda bol ynanaňoga bir zada niwežda ýalan zat Ýok. ýaly diýmek many Nadan bolýar. o nadan o na Akmaga näme berme?
Akmaga ýüz berme, nadan bol. Nadana da näme berme? Syr. Syrmy şol? Şu zat aýtda toýly. Nime? slowa söz berme

Gelnejeňe jaňa soraý waýs näme bolýar.
Haa iňlisçe düşünýän zat soraý. Sora. Hany. Essalowmaleýkum Döwran aga. Waleýkim salam gowy toýly. Oh Hudaýa şükür.
Döwranjan şu taýda biz gepleşikde otyrys hä. Ondan sorag berýärler da maňa.

Zawislik näme bolýar? Näme bolýar? Görip bolýar. Görip, bahyl.
Bahyl.
Bahyl, not diýmem, ýok diýmek. Ýok. Indi jennet näme etmez? Bahyl näme etmez? Jenneti näme etmez? Görmez.
Ana, berekella. Bahyl diýär, jennet Jennet. görmez diýär. Hmm, hakyky zat Ana.
ola. Bahyl jennet görmez diýär. Görmez hakyky.
Onda näme, mähriban tomaşaçylar, şunuň bilen zehin bäsleşiginiň nobatdaky sanyny tamamlaýarys. Gepleşigimize gatnaşan myhmanlarymyza Toýlyşka hem-de Nura köp sag bolsun aýdýarys, janyňyz sag bolsun, üstünlik hemraňyz bolsun. Ýene-de ýaýlymda duşuşýançak, hoş sag boluň!